Rirorio rende inchuko kwanetwe omwana ring'o gochia komokwana iga, bamanye gwansa ko- kong'ita rende baanse gonsukuma gochia inse, bamanye gontebia buna narusie ekeng'ina eke iga iga, natima ase kogiyia akaba kamo ng'eti oki eriogi.
Inche ninchete ngekere omwana oyio botuko royio one nimoikerete emesa igoro buna are esaino. Riria otagete goika ere amorore mpaka bono iga naende ataramorora buna akorete akorerete iga buna akamenyete abwo. nong'ina.
Ee, ase omomura oyo agochia koenwa omwana o Efanisi tari sobo okorora mong'ina koba atagete komoira, sababu omomura oyo oinwete noakinirete ong'ina koru, noamenyete ororo.
Riria bono twa twa twarusirie chikobi totagete gosaba, tokonyora Obwatire oyo oakeire oyo inse omoirabu y'omwana oria, tore kobonana naye naki kiaba? Intwe ntwacha rende torangerie abagaaka baria rende tokwane naki? Iga naki naki naki rende abwo egafa eria.
Abaraai mbaroo barenge ororo, nonye omong'ina oyio rende nateba naki ee mama Fanisi noyo arenge iga, kende enki eyio akwanete. Bono eyio ekororekana buna atagete omwana oyio one akwe rende akonywe, onye nechinyomba echi rende aende agacherwe. Tindi gochia gose koiria obwe mboro ororo, aye goikera nyowe bono iga. Omonto omoronge ekanga akwanete naki ee omwana osirire ere iga na iga kende nkeiyo niachire ororo na onde ogontebia boka naki korera yane noyo ere iga iga, kende nkeiyo akwanete.
Mwanche morigererie Ogusi Voice. Rituko ria rero ngokoretera omogano korwa chinsemo chia Nyamburuga. Nyamburuga eyio egotoka ime ya Kemera Ward. Kemera Ward nigo egotoka ime ye Constituency ya Kitutu Masaba eyio egotoka ime ye County ya Nyamira. Aiga ninde nomong'ina oyomo oyio mama mwabo Fanice. Fanice nomwana oria osiretie obogima bwaye aari chinsemo chia Magena Dispensary ase aari gochia kogonkia. Abanto abange mbaroche omogano oyo iga naende abanto abange bagatwara obororo obonene ase eng'encho yomonto gose omosubati gosiria obogima bwaye ase condition enge buna eria. Imagine omwana ogaika oborito emetinyi tisa agende koibora otabwati afya ere embe agende koibora alafu omanye goseria obogima bwaye ase enyagitari kulingana na amang'ana buna asogete nonye post mortem e asogete ng'a abanyagitari mbakorete obozembe nigo bakerete omwana oria agasiria obogima bwaye. Mosubati oria tarairanigwa mpaka bono. Nekiagera taraenikwa mpaka bono iga, chifamiri echi iga ibere nchibwate okong'usanana. Naboigo nonya bono mbaranyore haki yabo igoro y'omwana oria osire obogima bwaye ase enchera enge buna eria. Aye iga chinsemo chia nyamburuga ninde na mama omwaofanisi. Mama omwaofanisi nabwate amang'ana, na amang'ana aye iga nare ng'a efamiri eria, omomura oria omonyomerete. ne efamiri eria, okong'usanana nkore batwarire gokogera tore iga iga, mbarakana ng'ombe, mwana oria taraenigwa, enchera bakoenda ororo akoeresa ng'a bakoba mistreated na amang'ana ande amange. Nabo tore nere iga iga eria agotokwanere, atotebi ng'ikeendererete goikera bono iga fanies ataraenigwa mpaka bono.

Amang'ana afanisi bono, bono agwo na okong'usanana kong'usanana gochia bono ntoramanyane inki kegendererete goikera bono iga. Kwang'ira esaga iga ng'a riria twakorete omogano iga aria nonye kwabwate obororo obo inge nkwanyarete koeresa zaidi Eh, nonye na ogokwa kwa omwana obo nkwanchete gotebigwa nonye na ekero kwarenge iga twaeresirie story buna yarenge. mm. Ogokwa kwa omwana oyo inche tintebiri buna akwete. Nyoo e nyagitari mbantebe tindi bamoirire nyagitari. Inche bono abachete gontebia ekero omwana akure buna omwana okure tari eri rende ng'ichete. Gocha kwane ekero ng'ichete rende ngatirimboka mambia aye ngocha. Ngotirimboka rende ekero nachire nkarora rende chinsa chiane chikang'erera mambia aye rende nkoenda iga abwo rende tochi korora omwana oyio one buna akwete. Bagontebia buna tingonyara korora omwana oyio. Neserekari yakanire bono rende intwe tokairana nario tochiete kogenda naende rituko ring'ao rende nario tokoenda abwo ase bamenyete iga abwo Nyangusu. Rituko ring'ao bono togotebiwa tokoenda mpaka Anga nario tochiete Enga rende tokanyora rende abanto mbare ororo bake igo rende iga abwo rende bakonya kokwana rende. Naintwe tokaegwa amabaga rende tokarakwana. Titogokwana rende. Abagaka bakarangerwa nabasukigwe chinsemo iga barebe bakwane. Bono rende omwana nare omochokoro one rende nyaroki eyio abwate. Bono rende tiga rende inchi komokwania rende. Inka sobo. Sobo abwo rende.
Rirorio rende inchi gokwanete omwana ri ngochi komokwania iga, bamaye gwansa ko- kong'ita rende baanse gonsukuma gochia inse, bamaye gontebia buna narusie ekeng'ina eki iga iga,

Bono rende nabo bakorete igo bakamonina igo, tonkogonsa iga abwo, tokokora ekwene rende intwe tokorera iga abwo rende togocha. Yaani omoro oyo onyomete Fanisi, Eh, Fanisi oyio ore omwana obo, eh, oyo bono otakire gokoroka bono aye mother in law yaye, eh. agokora amenye egesaku eki gwakwa. Eh, nere ondamete egesaku eke agontebia narusie omong'ina oyo iga iga, ndamanyete nasukumaka mpaka amotiokire, naende nere oche tagantuguma agansuguma aga- nkagonse.
Inki eke bono kwamokwanerete bobe? Inche timokwanereti kende gionsi bobe. Achete rioka na gonsu, ndoche nomwana ngokwane iga natiga rende mokwane, amo ekomiaka gose timanyeti naki arengereti goikera igaa buna gose nomwana natagete gose timanyeti naki arengereti. Okay nyuma totarekera iga iga, amang'ana naro arenge koma iga iga akagera omomura oyo akagotwara okogechigwa gose mwabwate okong'usana konde totarekera iga abwo? Ee okoge okong'usana nkwarenge otoroche omwana oyio nonye narenge nere rogoro, bono ekero yaikerete rende Omwana oye na- no- ba- akagenda agakwa ase omomura oyio, rituko erio bakagosana nere, i- agacha ekemambia. Obo amoitire, ekero acha ekemambia, bono inche nachire kogora amabere rende para mboroserie echae, omwana noo ateneine egesieri, okorangeria omwana, okomo- ongusa ogotama nere. Bono ekero atama nomwana oria, nabo achiete nomwana oria naye bono.

bamenyaine boronge iga, kera chingaki agotebia mama into ntomere ebesa omwana narwarete, imogorere nonye ne eriogo, ntomere ebesa nkore nkore nkore kira egento. Bono rende bono inche naroche na eyio enyiomo yarenge esababu, kira chingaki noo tore nere, tari ine naa nini kira mara oo enchara yoka, enchara yoka ya ogotebia enchara nere aa, nakonyora chibesa ere kende engiya akogora. Chibesa chiaye otumie ogwansa agochera chibori ochia wende ochia okorere kwerende, neng'u na kobeti. Chibesa chiaye no chikwenda gochia. Bono ndagera teiyo akogora nyoe enyomba. Ninche narenge koratoma kera egento. Bamenyete amo.
Baramenyete amo ake igo rende tari ma engaki nyinge bamenyete nere. Mm. Mm. Nomenyete na omwana mpaka oyo buna anyorete oyonde inche narenge nere. Kera egento inche narenge gosukuru. Naende na esukuru buna arenge esukuru. Mm.
Aria nyango sosi twaumeranete aria furnace nigo bamanyete komo. Nyango sosi aria bono iga aria tinyeiti komanya sababu rituko riria naria nachiete ororo nari nanye gochiona ande. Igo nkwanye kwaumerana na momura oyo gese anyuomete omwana obo. Inche nanye kwaumerana nere. Rituko riria naye nari mwaumeranete ria kabere aria. Nao twoumerete nere egari eria ya kabere egari. Buna Kinomwate. rituko riria aichete agatama na omwana igo, na rituko eri rende agotekwa ende igo. Mm.
Bono rende buna ekorera gwaikire egari, ng'aki kwabete received, ng'aki mwakwanete aria? Bono rende gesere aigete egari omong'ina oita kende enke yare gokwana atebete no na fanisi oyo osirire. Bono ngosinyure nene ki fanisi noyo oye nere omonyorete nagotana fanisi oyo osirire. Na kende engiya agontebia goikera aye bwantebine gose inaki asirete rende ere iga na iga, kende engiya antebeti inche. Egesi yaye rende arikonya korera onyotera na mfanisi oye ne- na konya nkoni bare nere chi- echiro.
Mwachete mo post mortem ng'aki eh, eripoti yare goteba. Eripo- ya- eyasemekana na abanyagetari bachereretu. Omino inche namoboreti rende ekero bachereretu aye rende nkwarenge komorusia iga buna omoira nyoe ne nyagitari ende ng'ao. Sababu ekero amoyete amoirete obeire mpaka ang'e amatuko agochia koba abere, are iga abwo nyagetari nigo ontebia goka gwantebia rende naki ere iga na iga na- na- naure narusie eye enamba rende ase enyaroke eye yane rende ang'akere atebe naki mama Fanisi ere iga na iga omwana namoire nyagetari kanya gonsabera ime, kende engiya eyakwanete goikera iga abwo. Bono one ribaga ria nyagetari, omino otagokwanereti igoro ya omwana.
Chitangwanereti kende gionsi, nonye oyio ogontebia buna omwana osirire.
Tari'ero ontebetie, efamiri eyio korwa nero nechangiete gokogota mochengi gochia onye getari eng'ao. Inki ere bare gotigera mpaka omonto asire obogima bwaye onye nyagetari echo arenge iga abwo ang'e. Nabo bare goteba naki enyagetari ere iga ne yaani nabo nkomorusia iga iga, amoire nonya ne chibesa chiaborire rende nabo tware gotema chio chio onye tokorinyora tomo torore omwana oyio obogima bwaye bwabeire oboronge.
Goikera iga buna toikeire iga, bono ngaki korwa erio mpaka bono iga egesafani siagasirete mpaka bono. Mwanyorire obokonyi bonde ase eng'encho kia okoorokia ng'a nonya haki yaino etoke ase eng'encho onye abanyagitari bakorete amang'ana are amabe? Mwanyore gaki mwabwatiri, gose aye mang'ana aye tonyamaete goikera ime. Intwe ntoranyore obokonyi bonde gese omwana oyio agasirete nabo tore iga tokirete iga na onde okonya goteba buna twende rende ase ase ebina nabo intwe tokorigia chibesa twanya twaenda bwa abwo. Ntoranyore obokonyi bonde korwa ase eserekari ende yonsi buna tokobera gaki nabo tokobera nonya intwe tweka tokobera sababu bono obokonyi ntoranyore ande onsi. Aiga ase tore ense ino, aye nomogaka obo mwatwarete difference kera omonto agakaenda enchera yaye. Ee tu. Aiga bono seino ng'aki omenyete korwa engaki eyio mpaka bono? Inche naramenyire sababu ore na omosani orenge tari anyomete. Omosani orenge nere ong'e ang'ete omwana buna ang'ete omwana inche nkagenderera koba igo nkonya gokora rende obwasara boke boke, ngosomia omwana inche nare konya goshugulika konya kosomia omwana. Enchera nteiyo bono erakorwe sababu gochia bosio ntoramanya naki ebamuku erende eyio ere, bono etoganyete obokonyi korwa ase eserikari gose netokonye goikera iga abwo. Sababu omwana inche ngoteba omwana nabo nkomoenia nyowe niga iga, sababu obwamate mboiyo iga bono abanto bagoto bagotoita iga aria naki tware konyarerana naende. Abwo nabo nare gocha next, inwe oda gosii omokungu arokwo moka omonto egento egetang'ani goika akanerwe chiombe, Egento gia kabere goika nyomo maybe ne ekanisa gose ne ebinto binde fanies ebinto ebi naeterete stages chiga ase enka eria aya.
Binto mbiaeterete iga abwo bionsi buna ndoche sababu tarakanerwa kende nkeiyo gekwarokio buna nakorete gose na enyangi kende nkeiyo gekwarokio.
Igo torakwane Rusofa ng'a totagerete twaumerane buna family tore gose nkoba tore kende, erio bono tore toenie omwana oye. Tibakwaneti engaki gete bagateba buna totagete tobae kende, bono goika igo bagototebia buna toende mpaka Agari. Naki oraende mpaka Agari na abanto bonsi omanyete bagoboyire naki gokoenda sababu intwe titwe tokobatebia rende mokoraiche mpaka iga iga, toraa morarore ase omwana oyio arwete kobe. Mbatageti. Bono rende igaikera iga buna inche nkarora na acha teiyo tiga ng'onie omwana one.
Fanisi nabwate omwana oo monyaroka. Ee nabo.
Oria okara aria bono. Omwana oria no no no noyibe omomura oria.
Omwana oria esababu omonyaroka eyane ne esukuru yarenge buna anyorete oborito obwo ne esukuru are noo tore nere rogoro namorusetie esukuru iga iga nkamotiri gochia rogoro kare form three. Bono ekero namobeka rogoro.

Inche tindi sugar gose omwana oyio noyoye.
Okay so far abe oyoye tabe oyoye bono rende noa kare. Bono aye buna mama omwao Fanny's na efamiri yago iga ase ino. Ng'aki ebirengererio biaino bire naende ng'aki motagete?
Inche nganeti na omwana oyio one rende moenie ase enchera endonge atimoke sababu eserekari yaani eserekari enkonye ng'enie omwana oyio one. Aiga.
Ee, iga iga.
Totaeti aye nigo are.
Iga tindaeti kwaye nigo iga are. Bosofa- Sababu bwamate mbo iga iga aria oroche, Mhm. ore gochia iga aria bono iga. O- So far totageti ng'ombe chiao. Inche aa tindaeti ng'ombe.
Mm.
Bono os- buna tokwana iga aye omanyete ng'a mwana ogo tanyomiri. Inche manyete mwana one tanyometi, nonye orenge konya koenda iga abwo inche namaete tanyomeri.
Mwanche omorigereria naba mang'ana ara amakonkoro iga iga, omong'ina oyo iga iga nse obo oiborwa, namwegure ng'a tasogeti, na omwana abwate bi ekamfanis, omwana oyomo. Ekegusii ekero omwana asirire sometimes abanto nkobuta bare. Aeresaga ng'a nonya nokobuta mbari kobuta ase eng'encho so far mbamanyeti ekegendererete, tanya gokora emeremo ase a- aruete ase amenyete, ng'ai omong'ina omete? Nairobi namenyete. Nairobi komete?
Eeh.
Aah. Namenyete Nairobi bono nkonya gokora nasiberia abanto chianga, nanyora eki nkonya na agasabuni iga, na bono iga buna eria amang'ana ya abete igo. Onye nabwate nyomba ase enakaba esete ngateba rende tiga ntirimboke buna mbwa korende ndore naki ere.
Nkabona ng'aki momenyete gesa rende oche korwa Nairobi. Nkabona tomenyete igo buna kende engiya iyoga iga nyoe na omoibori iga iga kende engiya bono toikaransete igo bosa na abanto mbataicha rende babuta kende engiya rende bo totogokora kende gionsi nkeiyo. Ng'a momenyete nere iga.
Nabo tomenyete na aba omo omomama nare iga aria nere tomenyete nere na abana mbare ororo. Okay.
Omorwa ominto. Mm. Mwancho moriga you can imagine. Mong'ina oyo nware iga nka ase obo. Nabo bari na mama omwabo. Eh, egasi yare gokora ari chinsemo chia Nairobi buna oigwete. Bono tari konyekora. Nchire nde teiyo. Mbaka ogenda meremo omwana obo ataraenigwa. You can imagine the condition. Mong'ina ntete gokoa ribaga ase ekamera eye igere iga iga. Mm. Otebia omorigereria otorigereretie obokonyi arakoe aye. Okogania kwao nkoruki, erio at least omonto okorigereretie agokonye ase enchera eyio.
Inche ngosabe eserekari enkonye sababu omwana oyo one buna asirete ting'eti gotebiwa kende gionsi ngosabe obo bankonye ng'enie omwana oyo one ase enchera endonge erinde bono nere komenya rende nimanye komanya naki kegendereti gochia motwe na omochokoro oyio one bamonge. Nabo nkomorenda, nyoe ingo nkonya koenda ase nkoenda, mo- ndore naki ako tokobera. Sababu bono omwana oyio one nere o- nere orenge riiso riane, omwana oye oye oyomo bweka nabwate. Bono ki barang'e oyio nainche nabo nkorigereria na fan one ndo ndoche, bamong'e. Eyio nere eserikari ngosaba tu enkonye, enkonye ngosaba eserikari enkonye ase obogima bono.
Pole sana pole mono. Inche omorigereria kobeka nde enamba ya mama oa fans. In fact, aye buna omorigereti iga nabo nonye enchera agokwana yoka noroche enchera abwate obororo ime yaye. Just imagine omwana ogo gakwa ase enchera enga eyio achie kogonkia omwana ore buya tarwareti agonkie amaye gosiria obogima bwaye ataragonkia. Alafu naende amang'ana amaya koba iga, efamiri emanye goika emokorere buna akoeresa iga. Nevertheless nkoigwa tore korwa ase ensemo eyende nabarabwo batwerese ng'a aye iga agokwanwa nekeene. Lakini goikera bono iga aye omorigereria onye enchera nere oranyare go uplift mama omwafanisi ase enchera eyemo gose eyende you can still do it omokonye kibirengererio, omokonye advice, omokonye in financial point ase eng'encho nka iga iga tari gokora emeremo mama omwabo nere ngochia koreta next nere akwane nere na omong'ina oroche enchera teiyo akonyora besa chinde chionsi banto mbari kobuta iga iga aganyete ng'a ng'aki ng'ai ayio amang'ana aye iga akwerere agenderere nobogima bwaye bwa kawaida neba ki erakong'u.

Oriete kekoreta empesa. Lydia bosiborera temo. Lydia bosiborera temo. Mm. Uh, koreta ande mama mwabo nera aerese gaiga uh, eh, banyakenyero mbare bare gaiga na barabunko bareta ande babere batato na barabara kwana igoro ya mang'ana aiga eri tomaye komanya ng'a uh, nchera kibono ng'a kiekoba because it's na etekoba gento kere ki omwana ataragende kobua mpaka bono yona ande okwete in that kind of condition tochiende are tendete mama omwabo eh, Lydia nere atwerese amang'ana aye narari are oyo ore ng'ina koro Fanice

Mani oyone nabo akinerete iga iga nabo omwais- omwana oyo namonyorerete iga. Nigo namonyorere iga nabo antigere nabo akinete nabo antigerete bono akagenda korigeria omwana inde ng'a kagende esukuru, tiga ngende gochia Nairobi ninche nabo ndanyore kende omwana omwabo narenge omomura, akagenda rende agachia kobera akamotebia inche origie kende nonye kende inki bono mama akoa omwana. Akaimoka nere akagenda Nairobi abwo agantigera omwana, omwana abe asomete iga agasoma agasoma, nari arwete ore omwana agenderire ekerasi eke achiire, oria ogoteba yaya tiga ng'ire omwana na moire rogoro, kamoira rogoro nachete gento komosomeria kare center isato, isato ee, koma naye akorete form four. Bono omwana oyo, nabo nigwete ng'aki ng'a yaya omwana oyo ogontebia ng'a yaya omwana oyo nare mosigo. Goteba aya rende nabo tonya komogotoka konyara tokomanya abana ba barero buna bare. Korende buna babakinete nere gocha gocha gocha omosigo oina babogoreti. Abarwete ororo buna ekero agochi goa agochi gokora omosigo okorire ki? Agochi gokora amatemo e form four onyorire omwana agatigera ng'ina omwana ekeng'werere. Basi bakagenda amatemo amatemo ayio agakora abana bamenyete Nairobi abwo rende. Bono na irue oria ombugana naki, naki bono omanyete ng'a yaya omwana ninka are, na nachiete ande gose akaba gose onde okamong'ainete ng'a yaya. Okaigwera rioka nabo abamenyete rioka, omoerio oye, nari inche tokobua naki ng'a fani ase okorire ki, ng'a orure iga ng'a oge ng'ai agenda gochia ng'a tinkomanya, amatuko amake. Amatuko amake bono nari ngwete ng'a bosa agenda gochia, monto oyio ng'a richa andaine. na naende enywe nigo ochire ng'a ochire iga ng'a ochire okorire ki, ochire nka ng'a omoitire ng'a naende okorire ki, anga motebi obogima obwo mbokoba bu, mbokoba buya. Ase nari omwana oria nigwete nari agatamete gocha bwoye, gose na ekemambia biagontebia, giatama amambia no aye nomonto ore nere magega are, omororire buna amu amoitete amagoroba, omororire ng'a omonto oyo nkong'anya are. Ang'e magega are oikire ka, oyobotiga ndigite nonye na amabere, nkore ki, bakore echa aye, omwana oria otigire omwana oria nomonene are, ekegori kia omwana oria orabegete esati embariri aria, omwana oyo isiko are oyo ng'ina nyomba are, omwana oria ochire ng'ora iga ndobwatire omwana oria piu. Oyo bono ore omochokoro oria obo. Ee oyio bono oyio, oyio bono okairete omo omosubati oyio one omochokoro, oirire omwana oria. Agacha akaira bono omochokoro oria. Eeh, bono riria amoira bono nariria agochia koirana. Naki ng'ai ng'ai omwana agenda onye oyo onyorire ripoti nchera ng'aki, ng'a kwande gochia abwo ng'a omomura ochire iga aria oria okorata aria, ng'a obuerie omwana. Ng'ai ng'ai omoiseke oyo one agenda, aria agochia gocha nyomba ore, omwana akorete ki? Ng'ai omwana are, ng'a tari inse arenge isiko abwo. Erio omoiseke oria achaka kominyoka, tachia komorora ande. Akairana ka, kera airana aka nario ararete ka, akarara aria akabere.

Oyo nari aruete agataha, otanya kogenda ense eyio genda, naye omoke omwana oyo onde bono omomura genda naye okore ki orie chenchera ya okorusia omwana oyio orwe ororo, ekiagera mbu obogima bwaino na obwaye pi pi timboroche. Oyo na omomura one bono ore oo ase moiseke oyo omwabo, omwana oria nari agendete bono tita tatigocha bono buna akabekeri gose ninki abekete onde akaba ki. Agaikaransa bono, kabera oo buna agataka agasara gose inga asara paara abwo na ng'ina biara oyio. Na titwanya komorora oyo tanya gochia oo. Bono riria arwete ororo rende, naminyete bono narwete rende bono nasigetie obogima bwaye na obogima obwo bwacha gochencha inde mbare gontomera ntinda aa ng'a aa, bantebi igwa, bamanye ng'a omwana oria abatebi ng'a gaki ntebe nonye mbabe ominto. Nyuma amo ogakare Nairobi, nonya baba omonto ache ko, ache kondora aria nandora iga ng'a ng'e baba nabo agocha. Nabo akorina egari nabo agocha. Igo bono oyo oyachete gotebiwa ofuka abura ng'a, ng'a nomaete ng'a furnace osirire, atamanyeti na inche ntamanyeti. Na oyio nere gakorera korwa aria ng'a furnace osirire, ng'a mama nomaete ng'a furnace one oyo, nkomotebi ninki? Bono nkaika mbora konya nare mosii igo, na omosii igo akwa. Ngatiga igo inde bono maambia obogoa ki inche, inche ninchiete ngekere omwana oyio botuko ore oyio one nimoikerete amesa igoro buna are esaino. Inche nimbogete eke maambia, inche nimoikerete rende bono oyio otagete goikera amorore mpaka bono iga naende ataramorora buna akorete akoreretwe iga buna akamenyete abwo. nong'ina, inche nimoroche nimonchene togo nkamorora nkanyora buna are abwo akaigwa rende nario aimokirie akaigwa omwachete. Na baria bakomoira mbatebeti ng'a omong'ina oyo totogende aye torore ase tokoira gochia. Nabo bantigete inse abwo nkorera abwo nyagetari eywo, mokeng'ina eki ning'a naki ekorera yaye eywo oyo omwana oyo one, nkoigwa gote, natebia omong'ina oyio mbwati, tebia omong'ina oyio mbwati gocha.

Bakari rende, aria togochia onye eketare ndakare gopima buna omwana oyo akwete inki ekiagera mwarusia omobere oyo iga aye igwe igwe, inche nababwateti gochia oo. Bono nkarwa aye ngakora ki? Omong'ina oria agoteba ng'a nchuo, mbwati omong'ina oria mbwati, inche tincheti komobwati nabo natigete igo. Bono intwe nabo ndwoteba ng'a omotuko ore oyio one. arentwe nancheire na abana bamwabo, arentwe at- atugutwe abana tobwati kende gionsi pi, na buna muna muna muna toroche tore iga nabu tore iga naende nabwate abachukuru bande, ninyaroka kosomia, nere enyaroka eywo etabwati bwoye rende nere e- e- eru- ero iga erwarete rende. Bono naki eki ngoteba ng'a gaki nare konyora, egerente nkore ki. Ebikori ebi kebikondetera amache, nonya na oyio na oboremo agocha kong'ura, nkomera agocha, yaya tiga abera aye iga. Buna omwana oye agateba ng'a tiga ache, ninche nabo ngoteba ng'a motiga ache. Pole sana mama, pole sana. Mwanche morigererie ekero omanyete as much as tindi go judge ng'iki kiabe kere nonye side eria, naende because mbaranyore right okoreply. osirie omochokoro ogo naende buna omong'ina oye akoeresa ng'a nachiete nyagitari mpaka oakamwoumera, it's very traumatizing, tari gento kere ekeronge. Omong'ina bono yaikeire yaikeire iga yabeire iga, postmortem yakorirwe, bono rende omanyete ekero yakorirwe Fanisi natakeire koenigwa, goikera bono iga nki egekogera ataraenigwe?
Goikera bono iga yaigete, Bare goteba ng'a oyo agende ime, naende togochia nomonto bono ore rigenda ri'omwana oye, bono ba- buya agende ime. Bagas taka goseria momura omwabo bono oyio ase bare goka omo Nairobi, ng'a tari aye ng'a karue iga iga. Baga ba abanto mbarenge obange abande rende, bakamanya goteba naki mokobeka oyo ore iga nomonto ore nerigendo orachie korora omwana oye, akwere abwo narimomorore ebitondo bibere.

Ng'a ogotebia oria oria one bono, ika ekebande ng'a to toe to- toriike ekwere ende, barike ebe eberi beri yamo eyio ba echi egochia gotindeka, onye toko eyaki mwa mwana oyio one okomo eyaki, toriike naki, twamanyire bono ntokoruga iga twamanyire egento kegendererete ogontebia ng'a toriike, ake igo. Omwana-o-monto narenge iga iga okomanya korwa okobora nki eki naende, ng'a yaya ng'a nekebanda bagonsaba ng'a igwa igwa. Ah oywo ogosaba ekebanda noyio bono onyomerete oyio, nere ogosaba ekebanda ere ekiaye obekire aria, noyo one bono abeke. Ase rende akamanya korwa akamokanya akamotebia yaya ntorore gento eki nto twaigwana twagambire egento eki torore ng'ai omobere ogo ng'aki o ng'aki togokora. Ase amang'ana ayio agakora ki? Akaera. Nari torwate gotokorora ng'a abanto aba. Bakabara, abana aba bande bakabara, na na abaamate bagateba ng'a abanto aba moroche ng'a mboronge bare, ekero bagosaba ng'a bae be baria permit bwango, mboronge bare mogotiga omwana aa agotugu tugu, otugwa iga aria omwana oria ekeng'werere atugutugu chieeri abanto aba mbari baronge. Nainche nkarora ng'a omaene. Mataba mbaria barenge. Mweri oye ekero omwando bachete kogenda ororo, nere rende tarochi mobere otaranyorora, rituko riria bakogenda bono bakagenda bakabunga ase obabu emochie oyio, banyore tabagaka ake, mwana oria ochire koba kogokwania are ng'ina koro, gokwana bare, bono naki barengeretie omwana oria aramoke korwa aria ase abanto baria risango eria ring'ana iga, atame nomwana. Arusi, tomwana oywo rwata komwana oywo, oywo bono ng'a noywo omonyomerete, motuko orochio, rwata komwana oywo, mokwana mogo na abanto bare okoborera ninki, oyo one bono okokire gotegerera, ogotebi ogoteba rusia omwana oywo tae omwana oywo, omotwoma nabo amoturunganeti korwa ekero oko igoro akamoruta inse, Eng'ina biara akoraia. eng'ina biara yamoruta inse okorera insa, rusia ekeeng'ina ekia inse abwate nabasaugi akaigwa, keimoke eriogi. Bono nario abanto aba bande baseito iga bagenderire ense bagochia korora takuna rende na bagenda rende bagoteba ng'a tiga togambe ntoigwane nini nini, nario abwo bakoirana bakobora ng'a inki naende, inki naende bono na esaga mwabwate intwe ntwarora ng'a mbuya twa tokwane rende na toigwane tokore egento twakwanire gaki twakwanire nonya na ekebe, tomanya kororana naki naende na naende nayaki aya ah. togende. Bakabwati rende bagacha agwo goikera bono iga mwana oyo ntanya korora mwana oyio oye ng'a naki arenge, naende natarora bono ngiagochia korora egento kiagundeire. Kende kende ebarengeretie ng'a mwachi- bachiete koiba omwana, moche Kero kende ebarengereti bang'a koiba bachire bono rende koba barangereti bande ng'a tiga togenda tochi korora ng'aki, ng'aki omochie oyio ore rende, naki omwana oyo naki tokogenda mba- mbabwate ekerengera erio ogochi koiba. Mbabwate ekerengererio eke.
Ng'ombe nkonyora mbaragana. Mbaragana ng'ombe.
Ande mbararoki saini. Mbararoki saini ende yonsi. Bono. Barabwo bagoteba ng'a toke ng'a bagende oo. Naende aria igo bagochi bache korwanigwa. Ogocha barwanigwe mpaka kotini. Ng'aki rende bakogenda oo inka aro naki bagochi kobakora.
Burial permit gosho ne ebekire iga iga. Igo omonto ogachete. Furnace ne omomura oria obegete ekebande kiaye nere omogachete gose ninwe momogachete bono? Nere omogachete.
Lakini takomorusia ororo ase eng'encho mobegete ekofi. Ntwakaneti rende tokabeka ekofi erangererio yane mogochia korora onde tari gotugutwa aria.
Kende kere oratoe komenta ase omorigereria okorigeretie chinsa echi? Kende gese inche bono nkomenta rende ng'a nyore obokonyi Bande rende onde okondorera amaabera abandorere amaabera abankonye rende. Mm.
Ong'ina Paul aye onsi naere, naende kanya gotwara ore. Mwanche omorigereria ah, inche naende ng'endete koinsist ng'a enamba eye iga twabeka iga ya Lydia oyio ore om- o- o- omwana bw'omong'ina oyo iga, ah, enamba eyio nabo mokoa support in any financial point, endagera mbamiseti iga iga naende oroche engaki eye yonsi batari gokora emeremo, mbaganetie at least nonya endagera, naende koigwa ore ng'a bono amang'ana nare kotini, mbatakeire banya kobinyoka bosongo wapi, banya korora ng'aki gose na obogembu, erio barore ng'aki amang'ana aya akoera. Ntobwati mpaka ekero kia omoerio, but boigo naende ntoe eside eria ya moino nero ereply opportunity nabo baere esaa yabo naro ria aiga, koreng'ana na esaa ero, lakini noroche stand iga iga ase efamiri eye, koreng'ana nabo bakoera ase ng'a mwana fanies tarweire ring'ombe. Igo meaning ng'a omonto yarenge ororo na ekegusii ngoteba ekero onye torarue ng'ombe eyio meaning ng'a mokungu tobwati eh oyio na omosani. Anyway tiga toranyetigera ng'a iga agwe aye ba support se nabo kobakera esimi goetera enamba eyio kobaa encourage in any kind of way ase oranyare. Kore kande eanko yabo ere igaa nero erakwane ere mogosabere na abanyakenyoro babere batato bare iga igaa.

Inche ase amarieta Godfred onde orangorokwa Concepta na omwana one, Evans na omochokoro na oria obatigeretwe aria na omochokoro oria. Inche endugu yane yasirete kare sana twarenge minto babere basubati kianda ekero endugu eye egosira narenge omosiniyi bono omochie oye nabo tamenyete. Na omong'ina oo na abana aba bokwe bwa ekero omwana oyo aita kogenda Nairobi, omoche korwa Fanisi nao akabeire aa. Na agasoma aa, tore na omong'ina oo omochiere roche agacha akaenda esukuru buna akure mpaka form four. Akaenda Nairobi, Nairobi abana aba abane nabo bare Nairobi. Bono aa aria Nairobi Kibira. Bono intwe twaita gose tokwana aa na omwana Fanisi osirire. Kai fani chechire aa kai tokorwa obo onto ogoteba naki togokora ekero omwana oyo agocha, omong'ina agokura aa gotirimboka aa naki na fani chia osirire, omoche okore osira ake igo nari omwana oyo agocha. Ekero omwana obo nachete, omong'ina aye nagendete agaika magena. Akanyora rende riria akobekwa akoirwe mochari, akamura agwo bagakana omong'ina oyo otasoa ime, akagenda bweka abwo mochari ogemba. Baas ekero omwana oyo achicha togakomokana tokagenda nere na ba abanto bakaiga tokagenda mpaka twaika Nyangusu. Ekero twanyia Nyangusu tokanywa omonto bwa erandi, omosubati bwa erandi.

Ngochia ayare, naende toite amagoro na bono korwa aba Getundubari, toike omochie oyio tonyore, nabo akamba ekeranso omoMG omoMGA bwe ward eyio naro oo. Bas intwe nitonyora abanto mba ekeranso gochia emete ime iga. Intwe naende togoika iga togakwana iga naende toikaranse iga rende abwo bakwane bakwane naintwe tobe tokore introduction rende naki naki naki naki naki iga kamuri ako rende inche nari first time nkokarora noyii korera yoyo omwana nere naria baroche aine baas ekero bono twaikire rende ere twakora introduction kera omonto atebire erieta gocha gocha aba twarenge komo twakorire introduction afterward rende bono tokore naki aba gwakore abo na abwo mwamisi oyo bare aye aboche after togende tokore naki torore abagaka aba esaisi yaito toikaranse abwo tokore naki totagete tosabe embura nko nkobe ere. Bono intwe twarangeire nogochia aria iga abagaka Bono omochokoro oria yaani omwana oria ofarisee bwa omochokoro achia gokuani iga oria baikaransete ase baikaransete aria omokuani iga iga akamorora ng'a ekero toikaransete twateba pi rende ki togoeta aka togoikaransa? Agakana tataeti goikaransa. Naende intwe tokarora yaya. Akamorera nomomura oyo onyuomete ere. Agwo ee, oyo mwana bwoyo. Oyo bamenyete nere.
Ee. Aha. Bono chitege chinke iga twarorire naki tiga tosabe tosabe. Riria bono twa twa twarusirie chikobi totagete gosaba, totagete gosaba, tokonyora.

Neyakurusa obo igare, abaka mbarengeo barenge aria batato, abwo twatagetigwe kobuna ki? Bono naki orosana totamanyeti, omong'ina oyio okoroka korera yo yoyo, tamanyeti aa, tamanyeti oyo, agoteba ofanisi noyo oye, naende nkamanya koiboria rende ofanisi noyo oye? Nki eratwokire tworoki rende abaka buna orokobuna ki? Igo igo eke ekerengo ki'abagaka kiarenge ng'aki? Torara. Ah, Iga ntonyuome egento ntonyimanyeti. Ee, ntukonya torachera ayio. Oh, okay. Intwe twaye gokwana rende naki inaki rende. Okay. Bono ase buna ase rito tara kwakwana mwana oo oyo oyo oyo mwana bwoyo oanze korwa oo kwakerwa oyo ogure inse. Oyo ng'ina biara.
Eh, wake aye yani eye ng'ina biara oyo mwana oyo one. Okay. Bas rende tokorora aya future nega abae chipiki bu kwa future future tokorora naki yaya. Togakorigia echaputa eyio abwo, togakora ki? Ekiagera bono nore mochari, eh, Yes. mochari, mbatagete kochia omong'ina oyo oyo ominto, bamotiga inse bakagenda akamurana naba chianga echi chiaye chia igare, mbatagete monto oyo, baas, tokamanya kobora intwe rentwe tokore ki? Togende. Intwe to- to- to- togakora ki? togatirimboka togaacha toika bono erio naende rende tochie chitariki chiarenge to togende ekero omwana agochia gokora postmortem. Postmortem postmortem ekero egokorwa riogo embo ekaba etageti enkong'u bono etimu eria yabo yoka nere bwente gose oime tiga timu kurwa sobo sooo sobo oyo. Buna inche esokoro yaye, mbatagete ntosoe ime, ntwange na omwana oyo bamanyete na oyo oruete Nairobi. Bono tokaba torandereti isiko isiko isiko, bono naki moragende inwe mweka abanto saba, na intwe tore abanto ang'ee sii sita iga, tosie ekeruru isiko, oyo omonyene omwana asie ekeru isiko, asie ekeru isiko tachi korogera omwana oyo ago agokorwa operation. But rende Nyasae buna akobanga, na omwana onde agacha, bakagenda ime, ekegenda agacha ime ere akaigururwa bakagenda ime, ekero agenda ime, akonyora bono babwatire omwana oyo oyo akamoraka gane kaba bamenyete na omwana oyogo, omochenu ng'a kina reta kebande reta kebande, naye intwe korwa isiko aria omanyete ogokenda buna efenced ng'a nabo torigeretie gwatisigwa ingo, tatisigwa ingo, baas afterward. Too! Oria akabakania ekebanda eke, tiga ekebanda eke, ekebanda eke egatiga basi. Tokamenya bono ogotebwa bono, tiga togende too torore omo omo omobere oyio okorigwa operation, yaani ekero postmortem. Bono na to to togende oo, tonyore baria baburokete ntataete ochiwa, noro otamore ochi ekero akorwa postmortem, eyarenge out.
Inse kare.
Ngorenge ime.
Bono ime na omwana oyo mwabo ochete komigereria aragende kore naki bono ore oria aragende magi crusade. Okay. Eh.
Ekero after gwakorete kwende oo bakorete ee post mortem eh buna intwe tose rwe twarenge isiko too goigwa abwo. Yes.
Etirenge batiretie aria aria iga eplacenta. E, e, e, bono riria omwana onye bwene omwana akagoya, bono rireeete riu nabo bono eki naki ne egento natete ase okoro narigereretie bwe abwo abwo. Erio rende bachete aria, mwana aria agokwana ase etibi aria nainche nkakwana ase etibi mperi chitibi chiaria nkaria koyia bono tichicheti korora rimaete bono twabwate obo obororo obonge, bono na okorora ntwarenge, bono etimu eria abwate korwa sobo igare. Ere yarenge conjusted enyinge bas tokarua orende togacha riwache ekuru naende togaika kotini recently we were there agaika aria agakaa omomura oyo akaborigwa akamanya gokana ng'a omong'ina oyio nere arwarete lakini rende buna eri twachiete omong'ina oyio napiete agacha oo oyikorera yoyo noro otamomanyete tanya komorora nonye inche nanyche rituko Eri rinamoroche rito ogoitwa, na eri rinamo eria kabere koti tarenge oo. Aa omomura oyio oyatebete, Natoe gwani manti. Ki naki kere kotini? Ekina, nkeri kotini. Ki nki mokogamba?
Ee, ekere tokoa naki etokoamba ekoti, omwana oyo oito ntomoe korera oyo oyo otamanyeti oyio. Naintwe ntomomanyeti, intwe togende totebe Nyasae eserikari etokonya, Omwana oito atokonya twaigwe omwana aya twaikire aria omong'ina oyio naria achete chusi aria ekoti akorangenwa omomura oyio oyio akwane bono ekoti intwe totagete gotogia na ekoti ekare etare tarehe tano omwesi wa tano toigwe naye egokwana. Gotinyia ogocha.
Igo nigo maye eeh sana. Igo bono eki namobegete nkeri ng'aki, intwe ntoteti nyoma eye, toe omwana oito, toe niga iga, ntoteti mang'ana boiri bwaino. Okay. Ekiagera bono egento twaroche nore as soon as ekero oyo agoakwa, konya oba arrangire aria nonye omwamisi oria nabaete 20,000 toro on the spot. Ehe. Bono oyo babegete question mark na intwe ntotagete korora omwana omobere oria. Ee, bono na intwe togwenerete ogoteba naki mpaka ekwende amang'ana aria ekoria egotebi naki naki tokoenda koria. Kulingana na barabwo bono defense yabo nki bakoeresa? Bono defense yabo intwe tomaeti ekiagera bono oroche togenda aria, oroche na omwana oyo ochete aria gaa aa agwaku na intwe buna na sokoro noo tore noo tore ee, bono oroche mbwamate to mboro.
Ring'ana riago oraborie abarigereria batorigeretie bono iga ri'omwaiyo ndirie rigana, nki orakwane buna omogaka? Inche ngokwana buna omogaka bw'omochie aa, omwana oyominto endugu yane nere tata asirete agantigera abana aba mpaka abachokoro nabo tore komo na inche natigetie koenda omonto omosinini omosinini abana twabere komo mpaka omochokoro oyo Nao akabeire iga ochiera babaroche, isiko aria are gwancha etokonye gaki toegwe omobere oria totugute iga eh.
Mwanche morigereria togochi gokora korwa ase ekenyoro eke iga twategereire abanto bagokwana abange twategereire ng'ina kore Fanisi twategereire sokoro yaye naboigo mama bwabo nakwana ritang'ani bono ngokora togochi. namoiranetie iga iga ase eng'encho y'amang'ana y'omwerio ase eng'encho bono nere mama o orphans togochi gokora korwa ase aya kende buna bono kwa- kwa- kwarorire kwa- kwang'ira esaga iga ase abategereri nateba ng'a ring'ana eri kwang'ira esaga goika toribeke ase embeo erio abanto ba- ba- barigondereria riga, okwateba ng'a nonya momura oyo ase atagete koa in furnace tari sobo. Ee, ase omomura oye agochia koenia omwana oyio Evanisi, Ase atagete gochia koenia. Ee, Eh. tari sobo, okorora omong'ina koba atagete komoira, sababu omomura oye oigwete buna akinirete omong'ina korwa Mm. nao amenyete ororo. Igo tabwati nyomba.
Tabwati nyomba, tabwati nyomba kende gionsi nkeiyo, buna twachete ororo kende nkeiyo. Mm. Mm.
Narora abarai abange baatete komosupport, Mm. ah, igo noone riria kwarenge abarai mbarenge ororo lakini gwateba ng'a mbatete goko okomanyeka ning'ana oro? Ee, abarai mbarabwo barenge ororo, nonya buna omong'ina oyio rende nateba naki ee mama Fanisi noo arenge iga, kende enki eyio akwanete. Bono eyio eko ekororekana buna atagete omwana oyio one akwe rende akonywe nonya na echinyomba echi rende aende agacherwe. Naye ase tari naigwete agokwana, naki bono otachia kogania omwana one inche nguma moganetie inche eserekari enkonye, moe niga iga ase enchera endonge. Nsababu inche tindochi bogima bwarenge agwo mbogima ki bwarenge iga agwo. Oboiri obo tindochi gose oboiri obo mbore ororo, aye goikera nyowe mbono iga. Omonto omoronge ekanga akwanete naki eye omwana osirire ere iga na iga kende nkeiyo, niachire ororo na onde ogontebia boka naki eye korera yane noyo ere iga iga, kende nkeiyo akwanete. Ere atagete akonywe na korwa iga abure inde ase. Serekari onye nere egomokonya. Estefanasi agachieta esenke eria, erio korwa are mosigo, bono korwa achagete koba mosigo mpaka bono emetini eye agochia kogonkia, ah, ere ngokwana mwarenge komo. Ee. Korera eye agwo, ere mwanya gokwana komo nonye rituko erimo? Inche nanya gokwana nere, nyoe buna amang'ana aya abete iga, Na ng'akera nyonde ase emioka, ne ndantebi, Nene ki ere iga na iga? Chitanya kong'akera sime. Omura oyo okonyomerete rende bono omenye- omenyete na Fanisi, korwa akamenyomete mpaka kaba akafanisi asiretie obogima bwaye. Rituko ndire nonya nerimo iga mokambete na- neba nesimi ng'a bono rende mama ninche mbwate omwana obo. Inche tantebetie mang'ana ayio, tanya gontebi. Bono ekina gwanteiri mobegete koti, ekina ekeiga mobegete nki na ki? Ekiina tobegete kotini toroche bono ebatagete riria barusia omobere riria okabaeire bono tokarora rende naintwe tonyosie omobere oyio omobere toramanye ninki ekigendererete naki baraire omwana aende bamotindeke batararwa kende gionsi iga iga ore tomanyekane nabo barabwo tobamanye na mba mbanto ki bono ebatagete banyorwe sirioka na konyoira naende abanto abwo ekorora ebabwate abochayo gete. Alright.
Mancho morigereri ah, aino ara ari korwa ase ekenyoro ekia Nyamburuga kegotoka ime ya Kemira ward. Kemira ward iga iga nabatebie yegotoka ime ya Kitutu Masaba constituency ime ya ecounty ya Nyamira. Etindi komenta gose korwa ense kende gionsi korwa ase amang'ana ayakwanire igaa. Ah, lakini nimbae right of reply ngoteba ande korigia efamiri eria nere nyebori ng'aki amang'ana aya akwanirwe korwa iga iga ng'aki are.